Tɔnyewoe, egbea medo gbe na ame sia ame le agbenuke ƒe aʋala dzi. Medo gbe na ame sia ame le agbenuke ƒe aʋala dzi. Mebia dzɔgbenyɔ na ame sia ame. Vɔ hafi ma yi dzia, madi be na subscribe ne na like. Ne like vɔ yi. ne nàdo to. Nu ka ta agbeŋkeƒe ya va la va wò emɔ dzi alo va apare dzi na wòe? Nɔvinye, agbeŋke ɖe nyuie dzi na me ƒe wòva. Agbe ƒe ŋgɔgbedede ta wòva. Sukudede ƒe ŋgɔgbedede ya ta wòva. Mɔzɔzɔ ebe yeazɔ mɔ yeata vɔva. Agbeɛ ɖe, nyuiɛ kple vɔ ɖe, eka me míele? Ne míkɔ ema kɔ da ɖe akpa ɖeka ɖe, agbe ŋke be ɖe political issues mímagblɔe fũ o, vɔ míagblɔe ʋɛɛ ɖe ko. Nu ka ta mebe ʋɛ ɖe? Gake mía ŋutɔ mía fofo kple mía tɔ mía nɔwoe woawoe le teƒe ma. Woawoe nye politicianwoe. Míaƒe nyume di na ame ɖe eya tae. Babia nye be subɔsubɔ yiwo me míele ɖe eka ye ana ŋgɔgbe dede mí. Babia ye ma lo. Subɔsubɔ yiwo me míele ɖe eka ana ŋgɔgbe dede mí. Eya ta mava. Nye meva mava fia nu wɔ ao. Ɖe meva be nye kpli wò ɖe mía míawɔ míawɔ tutu do. Ale gɔme se nam ɖe míawɔ tutu do. Tse ta megblɔ si gbe. Wakɔ wa dan kɔ va. Nye tse makɔ nye susu kɔ va. Vovototo yi le nye kpli dome nye be nuka. Me ele nye kpɔ le wo mɔ dzi. ewɔ ya ɖe dzagbagba be ne subscribe vɔ ɖe na ŋɔ message kɔ do dam gblɔ wo tame dodo wo susu tso nya yiwo edi be ma gblɔ alo nya yiwo edi be aha ele gɔmesi nam ɖe because mele kpekpe ɖe mia ŋu Mele ŋgɔgbe de o, mi le megbe tsi. Magblɔ nya ɖe le fi ya fi magayi dzi. Be ɖe emɔ yi mele zaza kɔ le nuƒo kpli ofefo la ɖe. Menya be ame ɖe le ame sugbɔ yi le ya te ŋu awɔ dɔ ya wum gake mɔnu womekpɔ o ya tae. ne ɖe wokpɔ mɔnu ɖe anye ne woate ŋu awɔ dɔ ya awu ma hafi ta susue wakɔ wò susu kɔ va netsɛ makɔ tɔnye kɔ va míakpɔ be leke míayi ŋgɔgbe mabiawɔe ne wòe do yameʋu yi ɖe london ya eto eh, nu ya travel and tour agency ɖe dzi ya xɔ le asi wɔ abe ten thousand ghana cedis

xɔse kple veve alo dzidzɔ wòanye na wòa? Ewò yi he eh, di eh, neke woyɔnɛ eh, ten thousand Ghana cedis a? Na ame yi kɔ trente mille kɔ va yi do fima kple ame yi kɔ cent mille kɔ va yi do fima no va yi do go ɖe ka tsatsaka woanɔ dome. Tse ta amegbetɔ avɔ disi gbe. Ele gɔme se na ma. Nɔvinye, susu ma ya medi be nye kple míaɖe dɔ, míakpɔe ɖa. Míakɔe, míakɔe ɖe mia me, akpɔe ɖe nuɖusi me, akpɔ be kae azɔ kpli mi. Eka asɔ kpli mi. Eka ana ŋgɔgbe ɖeɖe mi. Nye menye nufiala o, ao, nye menye nufiala o. Aɖaŋudola ɖewo ma hin ya menye. Aɖaŋudola ɖewo ma hin ya menye. Nyemeti wu o. Menye tsitsi kpɔ mi lo. Enya leke míawɔ hafi míakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Mede ŋku na wɔ ele ŋu ku. Eŋua tsi edzagba wlua ga kɔ le xɔtu. Vɔ eŋu ye kɔ le amegbetɔwo kɔ yin mete ŋu dzre do o. Ya wònye be ʋu, eʋua va xɔ accident. Adzetɔwoe wɔe alo ame kae wɔe? Eya ta meva mɔ ya dzi. Agbe ŋu ke ɖe, nyɔe denye ame ya ta ʋua. Nɔvinye, nye kple wòe awɔe wòanyo. Mia denye gba lɔlɔ la, ee nuwo nye wa xɔasia. Mia denye gba lɔlɔe political aspect me gblɔ me le. NDC kple NPP ho xɔe kɔdroe. Mía ame susɔe yom mele ɖeke me o ɖe le mɔ míawɔ. Aleke tutu míawɔe? Mikpɔ condition yiwo me amegbetɔwo le ɖa. Ya wònye be political analyst wɔ woawo adeterm the future of the nation yet we are suffering. Míatɔwɔe. Mina mi mi mi mi mi mi mi kɔ susu mi kɔ susu kpɔ ele gɔme si na ma mi mi do dze mi do dze ya gblɔ me eye ama me gblɔ me me de ku na me ga ŋlɔ be o ma ga gblɔ nya ɖeka le fi ya fi mi ayi dzi me be ɖe zi subscribe button ne ok ne na zi asi dzi na o. ne zi asi dzi nam vɔ ɖe nɔvinye dzagba naŋlɔ na ɖe kɔ do ɖam eƒegbe me ye woŋlɔe kɔ do ɖam ele veve ɖe nam la ele veve ɖe nam ele veve ɖe nam kpɔ ne edo le ghana dukɔ me alo edo le togo dukɔ me ame yiwo le germany ame yiwo le london ame yiwo le wo le us canada kple tɔwo yi ne wogbɔ va mea bia wo be le mɔ doɔ me le ɖaa le mo system o le da internet mi le zaza o ke ko le zaza le yovo de le mo jo ape contractor wa ne do ya onye be wa ko 50% ko de de kunu a ko 50% ko wo do who is supposed to check ameka kpo ji corruption yo le ji yi nyo de le ke mi awe afi wa nyo no vi nye ya ta me va Mede kuku, magagblɔe ke, nuɖuɖu yi woɖu mi le ɖe. Enya be fake product wo lea? Enya be ga me mi nɔ nu ɖu le ʋegba me dɔlele me bɔ wa? Enya be ga me mi nɔ atadi tu le atadi tu kpe dzi dɔlele me bɔ wa? Kpɔ. Nye me va ma va fia nu o. Nɔvi sɔe tɔ ye menye. Yɔm be African Bullet. Africans Bullet ya me nyɔ yɔm si gbe Africa ƒe etukpe eya me nye ŋgɔgbe ɖeɖe ɖe ya tame va ne susu ɖe le asi wɔ ɖe ŋlɔe kɔ do ɖa send me text ne mawu lɔ ko ma va kɔ nyewo nɔmba kɔ da ɖe mɔ dzi gake mianɔ kadodo me mebia dzɔgbenyuie na ame sia ame Mia Gadogo. I love you all.